السلام علیکم دوستو میں تھوڑا اپنا میزبان عباس سواگ تو سندے دے پے وے عباس سواگ تھال ثقافتی رنگ جی میں کہ تساں جان دے وے کہ میں تھوڑے واسطے کوئی نہ کوئی چیز ایسی گھن کے آنا کہ جن نال کم از کم میرے معاشرے دے جڑے نوجوان ہیں یا ایسے لوگ ہیں جڑے میری ویڈیو کو سن دین تاں انہاں دے وچ کوئی ہک گال پازیٹیو اگر پیدا تھی ونجے اے میڈی زندگی دا بہوں وڈی اچیومنٹ ہوسی۔ اج جیڑی چیز میں تساں دوستاں دے نال شیئر کرنا چاہنا کہ کامیابی دیاں ترائے کنجیاں، ترائے کامیاب لوگاں دیاں گالھیں۔ تساں صرف ایہو ترائے کم کر گھنو، انہاں دے وچوں کوئی ہک کم کر گھنو۔ میں تہاکوں یقین ڈینداں کہ تساں ہر فیلڈ وچ کامیاب تھیسو۔ پہلی پہلی جیڑی گالھ اے

کہ جیڑھی رات حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی ہے ضربت علی رات حضرت نے ایویں آسمان علی پاسے انگلی بلند کر کے آکھے کہ رات گوار آویں کہ تیں کدیں علی تے تو نیں دھمی ہمیشہ علی تیرے تے دھمے ہیں یعنی تیں علی کو کدیں ستے ہویا دھمی نہیں کیتی ہمیشہ علی نے تے کو دھمدا ڈٹھا ہے تیں علی کو سمدا نہیں ڈٹھا اے ہے کامیاب لوگاں دی پہلی پہلی علامت کہ او جلدی سمسن، جلدی اٹھسن، کلام پاک پڑھسن، اللہ پاک دی نماز ادا کریسن اور اپݨی روزی دی تلاش اچ نکل ویسن۔ زندگی دے وچ اے شیڈول بݨاؤ کہ صبح جلدی اٹھݨا ہے اور اللہ پاک دی عبادت دے بعد اپݨے کم تے نکل ویݨا ہے۔ میں ایسے ایسے نوجواناں کوں جاݨداں۔ جیڑھے ݙاہ ݙاہ بجے تک، یارھاں یارھاں بجے تک، بارھاں بارھاں بجے تک ستے پئن۔ انہاں دے والدین توں پچھم ہی کہ راتی کوں لیٹ آندن کم توں، او آہدن نئیں جی راتی نو بجے ستا ہئی۔ ایس بھائی کوں کم از کم بارھاں گھنٹے نیندر چاہیدی ہے بھائی۔ اے انہاں ناکام لوگاں دے وچوں ہک بندہ ہے کہ جیڑھا ٻہوں زیادہ سمدھ ہے۔ ݙوجھی جیڑھی ڳالھ ہے اڄ دی ایکوں پلے ٻدھ گھنو۔ زندگی دے وچ تھوڑے ہر موڑ تے کم آسی کہ اپنی زندگی دے وچوں جڑے مایوس لوگ ہیں جڑے ناکامیاب لوگ ہیں ناکام لوگ ہیں انہوں کو اپنی زندگی چوں ہٹا دو تھوڑی زندگی دے وچ پازیٹیو چینج آسی ایک ریسرچ دے مطابق کہ ایک کامیاب آدمی اگر پانچ ناکام آدمیاں نال ہک سال تک بندہ رہ ونجے تو او ناکام آدمی دے وچ شمار تھی ویسی اور اگر ہک ناکام آدمی پانچ کامیاب آدمیاں دے نال ہک سال بندہ رہ ونجے اور سو فیصد او ناکام آدمی کامیاب تھی ویسی حضرت علی علیہ السلام دا واتی قول مبارک میکو یاد آئے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر تساں دھونکنی آلے دے کول باسو تو تو تھوڑے کپڑیاں کو جلا دے سی انہیں چنگاریاں تھوڑے کپڑیاں کو جلا دے سن اگر تساں ہی خشبو آلے دے کول باسو اتر فروش دے کول باسو تو کم از کم تو کو خشبو ضرور دے کے ویسی ایں واسطے کامیاب آدمیاں دے وچ ہک اے خاصیت ہے کہ مایوس لوگ جیڑھے سارا ڈینہہ مایوسی دیاں گالیں کریندن مایوسی پھیلیندن نہ او خود کم کریندن نہ کہیں کوں کم تے ونجن ڈیندن او آدن کہ بس ساڈی قسمت ہی گندی ہے ایہو جہے مایوس لوگاں کوں اپنی زندگی چوں کڈھ ڈو ایسے ناکام لوگاں کوں اپنی زندگی چوں کڈھ ڈو اج دا جڑا تریجی اور اہم کنجی ہے کامیابی دی اوکوں بھی ذہن نشین کر گنو کہ ہمیشہ اپنے گرو دی اپنے استاد دی اپنے سینئر دی رسپیکٹ کرو استاد استاد ہوں تساں جو مرضی کر گنو